Cwestiwn 21. Cyfrifwch faint o amser roedd rhaid i'r bobl gymryd y tabledi ychwanegion iodin hyd nes bod actifedd yr iodin 131 wedi gostwng i tua 3 y cant o'i werth gwreiddiol yn union ar ôl iddo ollwng. Nawr, tua 3 y cant, wel, da ni'n delio efo canrannau fan hyn. Weithiau byd nhw'n delio efo ffracsiynau, reit? Roedd i fan yna, os ydych chi'n mynd un a hanner, a chwarter ac yn y blaen, Tro ma, ma nhw di dewis gosod o fel fel canran. Reit? So y ffordd i wneud o ydi hyn. Da ni'n dechrau efo 100 y 100 bob amser. Os da chi'n os y ffracsiwn, os da chi'n dechrau efo 1. Reit? Neu os efo yn gwestiwn um, bod o ddim mynd lawr i ryw um, grams ar fel, os chi'n dechrau efo bod bynnag mas oedd y gyfnod yn reiddiol. Neu os efo'n gwestiwn actifedd, so yn um, er actifedd mewn becquerels yn byddai. Iawn? Felly chi'n dechrau fel 100 y 100, a ffordd dwi'n neud o ydy bod fi'n rhoi'r 7 fel un wan. Iawn? I ddangos, wel mae hynna, da ni'n ddangos 7, ni'n ddangos llinell amser ag ati'n hanes ag ati, i ddangos amser yn mynd heibio. Iawn? A da ni'n gwybod bod hanner oes um, hanner oes um, lle da ni rwan uh, dwi'n dros fy hun rwan Yym, wyth diwrnod ynde? Wyth diwrnod, sori. Reit, so dwi'n sgwennu wyth diwrnod fanna. Dwi'n sgwennu yr wyth diwrnod fel yna. Okay, wyth da, dwi'n dweud. Wedyn, da ni'n gwybod, ar ôl wyth diwrnod, mae'r actifedd yn haneru, so mae hynna'n golygu 50 y cant. Wedyn roedd 7 eto. 8 diwrnod arall yn mynd heibio. Reit, nawr cofiwch, does e ddim cof gen actifedd, reit. Uh, rwan, mae fel sy'n mynd i hanner hwn rwan, tydi? Reit, dim ond mynd lawr 50 y cant eto, mae'n mynd 50 y cant o be bynnag ydy'r werth. So, mae'n mynd lawr o 50 y cant rwan i 25 y cant. mewn wyth diwrnod. Reit, 25 y cant o'r gwerth gwreiddiol. Sa chi mewn ffracsiynau, sa chi wedi cyrraedd chwarter erbyn hyn, dyle. Iawn? A da ni'n ddim yn agos at 3 y cant eto, da ddim wedi gario ymlaen nes bod ni'n cyrraedd 3 y cant. Dyna di'r ffordd dwi wedi gwneud o, beth bynnag. Reit, so 12 a hanner, di hanner 25 y cant. I'm just doing the sitting on just the dots, okay? A wedyn, eto wedyn, a weithiau bod chi'n, chymod, uh, bod y papur yn gorffen o'ch chi, diolch yn ddim gwahaniaeth, ydych chi'n mynd o'n corneli, right? Dwi'n mynd mynd o'n corneli i ddangos bod y dal yn gweithio. Right, so rwan da mi o'n 6.125, dwi jyst yn mynd i roi'r 6 y cans fanna. lawr eto fan yna, 8 arall. Right, so dwi ddim rili... Dylai chi'n sgwennu yn y margin, yr arholwr yn blaen, ond dyna fo. Uh, a wedyn mae hwn wedyn yn mynd yn 3 pwynt, wel, 3 pwynt, fath, mae'n cwmpas 3 y cant. Fel mae cwestiwn yn gofyn. So, dyma ni, da ni wedi cyrraedd o. Right? So, felly'r amser sydd wedi mynd heibio ydy 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Ok, a mae hynna'n neud 40 diwrnod. Ok, a dyna diwedd cwestiwn 2 ec.